An tiri bilichinima yi kum nayi pɔhim zuɣusi maa kuli lana, ka ti a ka ti nyɔnni puɣi zaŋ tiri bilichini kam zaa sa bɛn be pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋda. Shɛb ni yɛn ni jirigi yili, shɛb bɛn ni saɣim dari yili, shɛb bɛn ni zaŋ maŋ kuli yɛligi dabuɣilan yili, ka m bo m paɣ bilisi gbini o ku bilisi libili dabuɣilan yili. Di zaa, kumbu ŋɔ maa m-bala maa. Ti ya ka ba ti yɛli yɛtɔɣ shɛli zaŋ chani buɣim kpiɔŋ ŋɔ polo, zaŋ chani dabaranim malibu polo. Ɛhɛ! Di zuɣu ka ti yaa chani nti ti ti Yawɛ maa yɛla, Kumbuni Naa a bi lahi, zaŋgbali Naa a bi lahi, saveŋ Naa a bi lahi, bambiri chana, salliwulili saɣim buni. Kɔchim paɣ bia, ŋun daa yɛ saveɣinima ni ŋun pala bahiga, o ni pala gibirigu, o pa wɔɣ ʒiɛɣu, o nyɛla Alima bia gariŋga ŋun ti dɛbi gariŋga ka o piɛbu saa dalibira, saveɣinima ŋɔ a tiŋkpanni ŋɔ a ban daa yaa guui vuri. ka o daa chaɣi ko nyuya kɔŋli chɛhibu, ka pa tiya kumu naabila ayi, ŋuni m-bɔbiri kumu ŋ-ka bɔbiri saviligi bɔbiri zaŋgbaliŋ, naɣila ko chim paɣi bia ŋɔ maa chibili n-daa kpaɣi li kauli, ya buɣi kpe guli ŋɔ ni ti ko yɛla dabara ni yɛtɔɣa la hali nti karindi li, di ni ka a go n-yi n ni yula kpajuɣa zuɣu ka di niŋ ka di nyɛla a gba nyɛla ŋun bɔhira bee a kuli nyɛla din be bɔhibu puuni m-pa shɛli a ni bɔhi m binshɛɣu la puuni. Niriba pam tooi bɔhiri ma, ni di niŋ ka di nya a malila dabara naan paai dibaata ka di zaa nuhi ka di be dabamdabam ka a mali di zaa. A yɛn wolila tima maa zaa puhi bɛ a ni tooi laɣim li. Dinni n zaa zuɣu ka n ʒini ŋɔ. Ti shɛŋa beni dibabahim ti sabili ŋɔ, di zooya pam ka noo shɛba be dinni ka di ni tooi paai dibaanu. Ka lala nɔhi maa ka di be lala tihi maa zaa puuni, nɔ sabinli, nɔ ʒii, nɔ ʒii. Di zuɣu a ni tooi mali dabarana m-paai pia, ka di zaa puuni ka ni yɛra nɔ shɛba ka ban be di puuni. To di niŋ ka di nyɛla chɛɣitigu kpuɣili n-ŋɔ, a malila tim dabamdabam dibaanu, ka di zaa puuni ka nɔ ʒɛhi beni, ka di zaa puuni ka nɔ sabila lan beni, ka nɔ yoya lan beni. To din tihi timsi ŋɔ din pam beni di bi diri nɔ yino, di dirila nɔ bɔbili. To di zuɣu a ni tooi laɣim li. A bɛn ʒiya ni tima maa ni paai pia zuɣu, a yɛn dali no shɛhi gba zaa bɛn pia, ka do nasabila bɛn pia, ka dali no yooi bɛn pia, aai, ka lala ka a yi niŋ li. A ni tooi laɣim nuhi maa n-laɣim mali di zaaha. Dagban la pun di beni, tia ŋɔ a di dirila no ʒii, ka diri no sabinli, ka tia ŋɔ diri no ʒii, ka diri no sabinli, ka tia ŋɔ ha diri no ʒii, ka diri no sabinli. Bɛn ŋɔ dirila no sabinli, di bi diri no ʒii, ka ŋun diri no ʒii, di bi diri no sabinli. Tɔ a ni taa dali a nuhi maa. N zaŋ no yino maa n-laɣim m mali tihi maa zaa sa, gbaam ni ya shɛm ŋɔ. Di niŋ ka di nyɛla tia maa dirila no sabila ni no ʒee, ka tia ŋɔ gba zaa dirila, ka ti shɛli beni din dirila no ʒee ku, ka ti shɛli gba zaa beni din gba zaa dirila no ʒee ku. To a ni tooi laɣim li, ti ni ninkura yɛli ti shɛm bala, a ni tooi laɣim li, dubu shɛli ni a bom tim kam ni o noo nuu hal li ti naai, aayi, ti shɛŋa beni a yɛn laɣim li mi. Ŋuna diri nozii ka ŋɔ gba diri nozii maa yaa, to a ni tooi zaŋ nozii zaɣ yino m-mali di zaa. Ʒim maa ka din bɔra, din bi bɔri niŋ ni. Zuɣu yi dee ku tɔɣi ʒim maa niŋ li, din ni bɔri shɛli m-bala maa, ka kana ti vuri li. A yi naai, binsaba ŋɔ, chaɣ m-pahi a karim kpɛŋ ŋɔ. Miri ka a zuura, ka a di tim bee ka a mali tim, ka yɛn puhi tim maa, ka zooi ka a zaŋ nuu maa nyɔri ni o binsaba ni bɛ ni pili maa n-gabiri tim maa puuni. A ni nyin yihi li shɛm li n-yihi binsabila chaŋ ti vuri. A yi niŋ o bimpilin maa ka a ŋubi, amaa di zaŋ li laɣindi tim puuni puɣira, wummiya viɛnyɛliŋga, ka yɛn pahi a shɛli. Di yi niŋ ka a mali li naai, a ni daa deei tim maa, di ni tooi niŋ ka di ti sala maa na beni.